Essalawmaleýkim gadyrly ildeşler, mähriban watansöýer doganlar ähliňize köp salam ýollaýan enşallah her her biriňiziň janyňyz sagdyr diýip umyt edýän. Ýagny ähliňiz bilşiňiz ýalak menem janym sagaldygyndan wideo çekýän aýagaldygyna. Elbetde bu ýutubam Ýutubam meniň bilen gidişip başladaýyn dubara. Zyýany ýok watandaşlar. Bu çykyşym elbetde hilegärler we artistler hakynda. Bu çykyş pramoý şolar hakynda. Sebäbi oturyp syn edýän mlynym. Her birisi men diktatora garşy göreşdim diýýärler, men çykyş etdim diýýärler, men söz sözledim diýýärler, men halkyň aňyny açdym diýýärler. Aslyýetinde astaryna seretseň ol sany diňe özlerini aklaýarlar. Dawa-jenjel, aýtdy-diýdi, sen aýtdyň-da, sen beýtdiň. Syn edip göräýiň, diňe özlerini aklaýarlar, wara seni günäkärleýärler, özüni aklaýarlar. Meselem, tankyt meselesine gelende, bir adamyň bir eden işi ýalňyşlyk bolsa, şonuň ýalňyşlygy aýdylýar. A bizde entek iş edilenok-a diktatora garşy. Diktatora garşy iş edilmän, birek-biregi tankytlamak, töhmet aýtdy-diýdi. Özlerem Töhmet dälem bolsa töhmet diýmäni gowy görýärler da. Indi men bu taýdan Nurmuhammet Annaýewe ýüzlenmek isleýän da. Hawa. Maňa welosiped diýýäň. Maňa Kerim Ismaýylow diýýäň. Nur şagal. Şagal bolup uwlarsyň diýdim-ä men saňa. Şagal bolup uwlarsyň we uwlajaksyň diýdim. Gördüňmi, indi senden şu wagt saklaýan zat näme bilýärmiň, dogrulary aýdyp bileňok-da, sebäbi sen dogrulary aýtsaň direliş dogry aýdypdy diýmeli bolýaň we hatda meniň sen hakda aýdanlamam dogry bolup gidýär-da, bilýäňmi, şonuň üçin sen şu wagt hakykaty aýdyp bileňok we seniň ýanyňdaky egindeş göz bilen seredenleňem şu wagt seniň ýanyňda durup bilenoklar, sebäbi seniň meseläňi şahsy mesele diýip görýärler, Ertebirun başlaryna gelmejek ýalak duýýarlar. Bilýäňmi näme üçin? Sebäbi Dazdarkeliň ullakan eli bar. Böl we ýönet diýýärler, dogry dälmi? Ýarysy Dazdarkele, ýarysy Allamyrat Rahyma. Indi görjeksin senem, maňa şagal bolup urajaksyň. Serownow hakykatlary aýtjaksyň. Serownow bökdüre-bökdüre aýtjaksyň. Meniň bilen sud Ýurtda görüş, eliň gany söweşde görüş, fark etmez, gara, dim-dik durýas. Her bir sözümize teker-teker dim-dik durýas. Sebäbi diýlende, watandaşlar, men size bir zat aýdaýyn. Nurmuhammet Annaýewiň ýanynda bolan döwrüm Her gezek dawa bolýar, dawada-da Dürsoltan sebäpkär bolýar. Meselem, mugallym meselesi. Mugallymyň wideosyny TikTokda ýaýyladyň. Kim jaň edip, kim bile gygyryşdyň? Men bilen. Näme üçin? Dürsoltan jaň edip wideony aýyr diýdi, menem aýyrma diýdim. Ýalanmy? Ýalan däl. Dürsoltan meselesinde ýene kimi tutda-bas boldy köýüň içinde. Ondan daşary, Merdan Mustakowyň eli kassetli suratlary, konsulstwadaky birgiden faktlar, deliller. Ýene gygyryşyldy. Ýene Dürsoltanow. Polşadaky kireý edýän bir oglan bardy. Şu wagt ady ýadyma düşenok. O şarlatanyň TikTok kanalynyň aşaklarynda Dürsoltany ýok etmeli, şony nädip ýok edip bolar-aý agam zat diýip ýazan oglan ýadyňa düşdümi? Şonuň bilen urşak bolduk. Ýadyňa düşýärmi? Ýadyňa gowja sal. Şo wagt efirde özä Malçyk adresiňi ber barýas diýip şo Polşadaky kireý edýän oglan bilen Nursultanyň üstünde urşak bolduk bilýäňmi? Şo wagt biz uruşsak bilýäňä özümizem gylyň üstünde gezip ýörüs ýöne biz hemme zady göze aldyk. Hemme zady göze aldyk. Soňky meselelere syn edip gör. Dazzarkel meselesinde ýene Dürsoltan bar, dogry dämi? Dazzarkel meselesinde ýene Dürsoltan bar. Sebäbi Watandaşlar sesim gowy gelmez, sebäbi şemal bolup dur. Sebäbi diýlende Sen meniň sesimi zapis etdiň. Seret, bu seniň birinji ädimiň. Öňem ikimiziň aramyz Dürsoltan meselesinden uje bokurdaga geldi, bilýäňmi? Üstesine sen sesimi zapis etdiň şo wagt, bilýäňmi? Sesimem zapis etdiň. We ýene şo ses zapis edilmeklik meselede-de Dürsoltan bar. Dogry dämi dogry-a. Ebä sen maňa näme diýdiň? Hukuk goraýjylary tankytlajak bolsaň utaýda dur sol tanwa diýdiň. Eger olaram birlikde tankytlajak bolsaň men seň bilen bul öýde ýaşap biljekgäl özüňe kwartira tap ýa-da lagere çyk diýdiň. Diýdiň-ä boýnuňa al-a. Erkek ýalak boýnuňa al. Nursultan bilen şul hukuk goraýjylary meni tankytlajak diýen wagtym sen öýden çyk diýdiňä. Indem diýemok diýme. Diýemok diýme. Bir kwartirde ýaşap bilmeýän diýmekligiň uje sen maňa awtomatiski medeni bir şekilde öýümden çyk diýmekligiň bol. Men saňa näme diýdim? Men lagere gidýän diýdim. Serawno boka sokýan şulary diýdim. Serawno şularyň eden-etdiklerini aýdýan diýdim we seň bilen ýene gygyryşdym. Ikimiziň aramyza ýene tow düşdi. Bolýa. Seret indi, sana ikimiziň aramyza nähili towlar düşdi. Öňem menem seni öň gowy görüp baram. O gowy görüler ýaly adamam däl sen mara. Düşünýäňmi? Ýöne egindeş bul ugurda birlikde hereket etjek bolduk. Seniň kimligiňi Ýadyňa düşýän bolsa, sen Kakamyrat Hydyrow, Allamyrat Rahymow, Baha Kipr, Myrat Arzakow, Mälik, şolamyz uzyn gepleşik eden wagtymyz men seň ýüzüňe aýdypdym kimligiňi. Allamyradam bardy maňa prowokator diýip sögüp çyk gitdi Allamyrat şo wagt. Kakamyrat Hydyrowam ton tiş getiripdi şo zoom toplantda. Menem seni öňden bäri gowy görüp bir bagryma basyp ýören adam däl bilýäň ýöne halk üçin diktatura garşy hereket üçin göz ýumuldy bizde göz ýumduk. Indi sen sanadyň dogry dämi Seret. Sen Germaniýa işe gidip kwartirany ýap diýinçä. Sen Germaniýa işe gitdiň men kwartirany ýap hostele geçdim. Dogrydanmy? Siz hostele gelip, ýene-de Dür Soltan sebäpli meniň efir açmazlygymy, TikTokda efir açmazlygymy, Ýutubda wideo goýmazlygymy aýtdyň-a? Hä? Hostele meň ýanyma gelip, ýene şo taýda sen näme diýdiň, meniň bilen ýaşajak bolsaň, efiram açma, Owa ýutubda da wideo goýma diýdiň. Ikimiz ýene gygyryşdyk. Eger sen açsaň diýdim, gaty görme diýdim. Ýadyňa düşýärmi? Ýene ikimiz gygyryşdyk. Ýene Dürsoltan Masut taýdan. Öz edenleň aýt. Soň seniň bir azajygam bolsa nemäň oýandy öýdýän içiňde. Bir zadyňa oýandy bilemok. Şeýtan gidip Imanyň geldimi, äý, diýdiň, men diýdiň direşi böýdüp zastawut edip dilini agzyny ýumduryp ýörjek ýaly diýen ýalak sözler ulanyp başladyň, hawa. Soň menem otkrewen çykyş edip gidiwuradym bilýäňmi. Dogrymy dogry. Soň ikimiziň aramyzdaky soňky meseleler uje şahsy meseleler bilýäňmi, kwartiraň puluny bermezli ol Murat Rzakow puluny berenok diýip maňa naýyjat etmekligiň dogrudanam sen Allamyrat Rahymowdan nirde işleýäň nirden pul gazanýaň diýip soraýaň sen nirden gazandyňaý Alyşer Zaýlunine bäş ýüz berdiň Murat Rzakowa bäş ýüz berdiň olar toparlanyp toplap tapýan çadam bara olara garşy wideo çekip olardan pul talap etdiňä bilýäňmi sen nirden aldyň onça puly. Ýok, kwartira puluny beribilmän men şo wagtlar hosteli taşlap, kampa lagere geçdim. Bolýa. Lagere geçemden soňam men seniň it meşekli diýip adyňy tutamokdym. Perhat tutulan döwürlerinde-de men saňa jaň etdim. Gep gepleşýärdik ikimiz. Daže men Myraly bilen wideo çekdim bilýäňmi Myraly bilen şu hukuk goraýjylaryň kömek etmeýänligi hakynda şahsy maglumatlaryňyzy alyp kidat etýänligiňiz hakynda näme üçin beýdýäň diýip muňa nägilelik bildirsegem bize garşy söz ulanyp özümizi günäkär etýänligi barada wideo çekdim we şol wideoda men näme diýýän. Kommentariýalarda diýýän. Başga saýtdan gelip diýdim. Öret, kommentariýadan. Ahmet Rahmanow gelip başga saýtdan ýazdy. Beýlekiler, daže Dazzar Keldagam başga saýtdan geldi. Bularyň ikinji saýty bar. Men şonda wideoda näme diýýän? Başga saýtdan gelip Meniň komment Başga saýtdan gelip diýdim, kommentariýalada meni. Zarina Ataýewa garşy goýjak bolduňyz diýdim. Zarina Ahsiýamowa garşy goýjak bolduňyz diýdim. Kommentariýalarda Nurmuhammet Annaýewi maňa garşy ulanjak bolduňyz diýdim. Ýagny birek-birege garşy uruşdyrjak bolduňyz diýdim. Bilýärmi? Kommentariýada diýdim-a men ony. Sen bolsa näme diýip maňa jaň etdiň, öý, prowazaşitnikler seni-meni garşyma ulanýar diýip aýtdyň sen, indi sözüňe jogap berersiň sen diýdim. Men saňa näme diýdim, öý, Nury ýalňyş düşünýäň diýdim. Men diýdim, seni seni ulandylar diýemok diýdim, kommentariýada ulanjak boldular seni meniň garşyma diýdim. Bilýäňmi? Ýene Dürsoltan meselesi bar, ýene Dürsoltan meselesi. Ýene Dürsoltan, ýene şo prowazaşitnikler seret. Aramyzy git öňem açykdy aramyz ýöne gitdigiçe açanlar kim ýene şo hukuk goraýjylar ýene şol şowur adamlar da görýän da sen synla soň soň näme boldy sere soň sen oturdyň oturdyň danym video çekdim bilýäňmi Myrat Razzakow, Alişer Zaýluny, Kerim Ismaýlow bergileňiz haçan berjek diýip. Ýene sen şu wideonam, ýene sen şu pully mesele wideonam ýene şolar üçin çekdiň bilýäňmi? Ýene şolar üçin çekdiň. Sebäbi näme diýýäň? Başgalardan hakyny talap edýän çaňyz meniň hakymy pulumy beriň diýdiň. Ýagny Şolardan hakyňyzy talap etmäň, maňa puluňyzy bermen diýdiň. Ýene özüňi öňe sürdüň bilýäňmi, ýagny kak budda özüňi zaşita ýalak görkezdiň. Özüňi prawazaşşit hukuk goraýjylaryň Dursoltanyň öňünde özüňi zaşita ýalak görkezdiň. We bize garşy garşy geldiň. We garşy garşy gelip sen wideo çekdiň ýutubda goýduň bilýäňmi? Ýutubda wideo goýduň. Sen ýutubda wideo goýaňdan soňra Alişer Zaýlunin-da wideo goýdy. Meniň kanalymda Myrat Razakyň kanalynda we öz kanalynda wideo goýdy Alişer Zaýlunin. Sen hakda. Sen hakda. Ýadyňa sal. Soň sizler zoom toplanty etdiňiz. Menem wideo goýdum kyrk ýedi minutlyk. Meniň kanalymda Murat Razagyň kanalyna kyrk ýedi minutlyk. We Aliser Zaýluninem saňa sökmedi. Menem saňa sökmedim. Bir diýen zadym ba, Dursoltan bilen diýdim kwartirda bolup geçen hadysalar diýdim. Men ikiňiziň jynsy gatnaşyklygyňyzy göz öňüne tutmadym a. A? Men ikiňiz bilen är-aýal bolduňyz diýmedim. Hadysalar, näme hadysalar boldy? Şu syýasy meseleleriň üstünde dawa-jenjel boldy. Siz muny ulaltdyňyz, bilýäňizmi? Öz götüňizi özüňiz açdyňyz. Heý, men diýdimmi şular ýaly sözleri şo taýdan? Kyrk ýedi minutlyk wideoda ejeň wint etdi dagy, zoom etmedimi? Hä, zoom toplanty edip, Wideolar aýyrmaşak edip Ali Çodagy wideosyny aýyrtmadymy? Ana Myrat Razakowyň wideosy aýyryldy. Nädip aýyryldy? Alişer Zaýly ony žalga ugratdy, blok etdirip aýyrtdy Myrat Razakowdan. A men özüm aýyrdym, maňa aýyr diýdi Aliço, wideomy aýyr diýdi, Nuram aýyrdy wideosyny. I menem aýyrdym wideony. Ýöne men kyrk ýedi minutlyk wideomy aýyrmadym, hemmäňiz diňlediňiz, gördüňiz. We şo wideodan soň, seret, şo wideodan soň Şo wideodada men sökmedim emma sen sökdüň. Sen bulary aýyrmaly, bulary ýok etmeli diýip wideo çekdiň aslynda. Bilýäňmi? Bulary aýyrmaly, bulary ýok etmeli diýip wideo çekdiň sen şo şo döwürler ýutupda goýupdyň özem. Bulary aýyrmaly watandaşlar diýip. Men şol kyrk ýedi minutlyk wideomda näme diýdim? Bulary aýyrmaly diýýäň, aýyrtmak başardarmyka diýdim. Bilämi ýene de söp bol. Soň sen maňa doganyňyz keýin, ejeňiz keýin diýip sögüp wideo çekdiňä maşynyň içinde. Ha? Jan ýaýyn tik tokda özäm bara. Seniň wideolaňy ekran kaýd edip maňa uladyp otyrlara aýak aldyňda. Dür soltanyň maňa sögüp sögüp Alişer Zaýlunynyň üsti bilen ses zapis uratdy. Alişer Zaýlunyny ugradýar men hakda sögüp sögüp. Alişer Zaýlunynyňam aýdýar, Direşe ugratsana şuny diýýär. Ol Alişerem maňa ugratdy Zaýlunyny. Ikiňiz hem agzyňyza geleni sökdüňiz-ä. Ikiňizem agzyňyza geleni sökdüňiz-ä. Bu günki gün özüňizi aklajak bolýaňyzmy? Hudaý urandyr-ow, eliňizi ýüregiňize goýuň-a, o azajygam bolsa dakansa wideo çekjek seniň bilen sudda däl, eli ganly söweşde bolsadam dakansa. Düşünýäňmi, sen özüňi zaşita ýalak görkezdiň-dä şolaryň öňünde. Seň zaşitaň iki bölmesem, mende çopan däl. Düşündiňmi? Seň zaşitaň iki bölýän bar-a göni. Sen elli kişileň öňünde gala bolaý, ýaryk geçmeseň bilenim ýalandyr. Indem bolsa özüňi aklaýaňmy? Syn edýäňmi garşyňda kim durýar-aý, süpük? A? Allamyrada gerek geldimi? Biz çykyş etdik. Hukuk gorajylara gerek geldimi? Biz çykyş etdik. Lýuboý ýerde biz bar-aý. Bu günki gün kim kimlere daýanan bolýaň, nirde süpük içallar olara ika.

Bir ýyldan bäri hukuk goraýjylar bilen gatnaşamok diýýäňizmi? Atamyrat Saparowyň hem bar, bir ýyldan bäri her aýyň on dokuzynda Ferhat Mirdiýew wideo çekýärdi. Indi näme üçin çekmedi? Ha, näme üçin çekmedi? Ey, bigaýrat, kel kelläňe gömeýiniň adamsy. Çek-de her aýyň on dokuzynda Ferhat üçin wideo. Hä? Çykdy tankytla? Hä? Material ýokmy tankytlaryň ýaly? Hany aýt bile, Myrat Kurbanow direliş bilen Germaniýada çykyş etdiňiz, halkyň öňüne çykyp türkmen halky üçin diaspora gurjak, direlişe ýüz tutuň diýip aýtdyňyzdy. Hany diý, bu siziň beren sözüňiz nirdedi? Halky oýnadyňyzmydy? Diaspora gurjak, dernek gurjak. Hawa dirgäşe ýüz tutuň diýip aýtdyňyz. Hany nirde o zatlar diý, tankytlar? Material ýok a. Etmeklik däl siziňki, etmeklik däl bigaýratlar. Ferhat gerekli däl size. Ferhat mysal mesele dawany uzaga çekmeli. Dawany uzaga çekmeli. Janym sag bolsa her gün wideo çekjek garşyňyza. Lýuboýyň hakda. Men ýüz görüp gapyrga syrmaýan, gaty gowy gülýäňiz onam bar. Gaty gowy gülýäňiz. Ýöne siz diňe özüňizi aklaýaňyz bar. Hudaý urulur. Diňe özüňizi aklaýaňyz. Aklaberiň. Aklaberiň. Görüňzokmy bu hudaý uran haram hökümediň edip oturan zadyny. Şu hökümediň prokurorlary, sudlary, kembeleri toply, ýagny köpçülikleýin türmä basyp atan habarlarda görkezip başlamaklygy halky talap başlamaklygy diýmek. Halky talap başlamaly.

Okuwa girmeklik üçin wizýatka pul aldyrýar, dogry dälmi? Ýagny bir giden pudaklar wizýatka pul alýar, dogry dälmi? Işe girmeklik üçin şoňa meňzeş bir giden zatlarda korrupsiýa möwjürýär. Adalat sistema ýok bizde. Adalaty kellä geýdiler. Adalaty kellä, adalat sistema işlänok, daže prokurorlar, sudlar, sudýa işlär, işgärleriniň hemmesi pula ýatdy. Indi buny bir-birinden aldyrýarlar, bilýäňmi? Häkimiň, häkimiň eli bilen häkimden kiçi wezipedäkileriň puluny aldyrýar. Häkimiň puluny prokurorlara, kenbelere aldyrýar. Kenbeleriň puluny suddur, sülçüdir, ministrlere aldyrýar. Ministrleriň elindenem özi alýar. Ýagny şeýdip halky taladýar. We näme edýä? Meselem, bir welaýata awtobus berdim diýýä, bul awtobusyň puluny töledýä. Ýagny, halka bir zat görkezýä, bermän, iýdirmän, seretdirip öldürýä. Meselem, Eý, millet, men size çörek aldym diýýä, özi şu çöregi size iýdirmeýä, diňe görkezýä, ýalandyrýa, damak edýä. Ýöne şu çöregiň pulunam ýene sizden alýa. Bu haram hökümet şony edip otyr. Siz öldürenogam, güldürenogam, gezdirenogam, köpelmekligiňize rugsat bile berenok. Çünki bu haram hökümet sizi köpeltmek üçin däl, ýok etmek üçin geldi. Allah şaýadym bolsun ki, bizi ýaradan Allahym güýç-kuwwat berse, türkmeniň aryny enşalla alarys bu Hudaýgurandan. Enşalla. Bular-da Allahdan gorkýar. Ýöne bizlere Allahy inkär etdirmeklik üçin birgiden kynçylyk döredýär. Ýöne hasaplaşarys. Bu bizi ýaradan Alla ýygyş hasaplaşdyrjakdyr. Faragon bilenem hasaplaşdyrdy. Mynafyklar müd her kim bilen hasaplaşdyrdy. Beýik Ýaradandan dire dilýanda hasaplaşarys. Çopanyň sözi bolsun wara, hasaplaşarys nesip bolsa. Ýagny şolar ýaly edip otyr bu haram hökümet, hudaýuranlar, süpükler, öwülýä almadyklar wara. Pikir edip görüň watandaşlar, dini degerlerimizi, mukaddesliklerimizi ýok etdi. Ne metjitlere eýe çykyp bildik, ne Kurany Kerime eýe çykyp bildik, ne özümiziň däp-dessurymyza, din-imanymyza eýe çykyp bildik. Hiç zada eýe çykyp bilmedik-ä-ow! Welaýatlarda, şäherlerde sanaýmalyja metjit bar. Medresäniň-ä adam ýokmuka diýýän bizde. Medrese ýok. Kuran kursuny öwredýän. Sebäbi sen okaýan zadyňy bilmeli-de, okajak zadyňy bilmeli. Oba näme ýazylgy durly taýda bilmeli. Şonuň üçin hem medrese gerek, medrese-de ýok. Oba ýerinde metjit ýog-ow. Özüm tek-tek aýlanyp çykdym. Bir giden ters okan palçylar bilen ters okanlar bar-ow, Allahyň dogasyny satyp oturanlar bar, küf-çüf edip. Hudaý uranlar. Ýagny şolar ýaly. Pikir edip görüň. Watandaşlar, bizde bizde kitaphana bar, dogry dämi? Öňki Hudaýuran Nyýazowyň ruhnamasyny çap etdiler, daže okuwçylara paýladylar, dogry dämi? Uniwersitetlere, woýenilere, ýagny bir kosmosa bile uçurdylar şu Hudaýuranyň ruhnamasyny kitaba ýazyp. Näme üçin? Biziň aklymyzdan Kurany Kerimi silmek üçin. Türkmenistanda bir giden kitaphana bar näme üçin Kurany kerimi türkmen dilinde çap edeyik edänim edil şo kitap ýalak ýaýradylanok a näme üçin rugsat berilenok näme üçin biziň jemgyýetimiz bunu bile talap edenok a hatda ýurt daşyndan Kurany kerimi Türkmenistana ugratsaň bile migrasiýadan geçirdenok a näme üçin şonça kitaphana bar bu iki sany hudaýuranam aýak aldygyna kitap ýazýar a bu hudaýuran welezzinalar Tohumyňyz çüwresin ýerine Allajan haklaşdyrman öldürmesin enşalla bara haklaşdyrman öldürmesin gurbany gitdigimden dileýän. Ýagny bu hudaý uranlaryň hem kitaplary bar bunuň hem kitaplaryny çap etýärler biziň kitaphanalarymyz bir giden kitaby çap etýär bul artipler ýyrtykdan dökülen ýaly doňuzyň çagasy ýaly ýöne guzlap ýatyrlar kitap baryny Bularyň kitabyny metjitdir medreselere paýlap ýatyrlar. Näme sebäpden we näme üçin türkmeniň Kurany Kerimini türkmen dilinde türkmen halky okap bilaýejek derejede ýazyp paýlanmaýar? Näme üçin öwredilmeýär? Näme üçin? A, Hudaý uran munafyk çöp düýeleri bar-a. Her birisi her bir prezident bolany, her bir oppozisiýa bolany, her bir lider bolany, her bir adam bolany, biz hem bularyň hereketini kabul etmeli, hem biz bularyň pikirini kabul etmeli, hem biz bularyň ulanýan dinini kabul etmeli. Her bir adam türkmene baş bolup öz dinine uýdurmana çalyşsa, türkmen dilen millet galmajakdyr, Hudaý uran. Hudaý uranlar, öwlüýä almadyklar, dogry garyndaşynyň sadakasyna ýaramadyklar, mazar almaýanlar, çöp düýbüler, hä? Biz siziň pikiriňize-de uýmaýas. Biz siziň uýýan diniňize-de uýmaýas, Hudaý uranlar. Her bir gelen türkmen halkyna öz dinini uýdurmaklyk islese, öz dinine, öz pikirine boýun etmeklik islese, Siziň bize berjek demokratiýaňyzdan näme geljek hudaý uran tagama Türkmenistan demokratiýa bilen ýönetilýär. Ady demokratiýa. Hä? Dünýä ýüzünde demokratiýa döwlet diýip tanalýar. Kim berdi demokratiýany? Kim berdi ol ulanylyp oturylan kanunlary? Hä? Nirden alyndy şu wagt türkmen halkynyň ulanyp oturylan kanuny? Nirden alyndy demokratiýa? Hä? Hudaý uranlar, seniň ulanýan hatyň elipbiýiň türkmeniň elipbiýimi? A? Seniň hemme zadyňy eliňden aldylar. Eliňe demokratiýa bilen kanun berdiler. Şo kanun, şo demokratiýa bilen külüňi sowurdylar. Külüňizi sowurdylar bile. Türkmeniň taryhyny hem ýok etdiler. Türkmeniň taryhyny hem ýok etdiler. Türklük diýen bir zat döretdiler. Türklük diýen bir zat döretmeklik, türkmeni ýok etmeklik. Türki dünýälerini, musulmanlygy bitirmeklik, şonuň üçin türklik ýaratdylar. Al size gerek bolsa, indi bolsa men türk, men kürt, men alawi, men çerkez, men gazak, men ýomut, men eýle, men özbek, hemmämiz türki, hä, türkiman, oguzboýulary, Külümizi sowurdylar külümizi, tek tekden biçdiler bara. Hudaý uranlar. Şolar ýaly watandaşlar, bu Hudaý uranlaryň etmedik zady galmady. Nur şagal. Nur şagal. Her bir zatda bizi dogurladyň şo wideoňda-da oturyp men dogry zatlary aýtýan diýdiň. Dogry aýtdyňam şo taýda. Menem diňledim. Ýöne bu mongolyň döli itden dolan it ogly huý pilýot Ahmet Rahmanow şagal Olar prawazaşşitnikleri goraýar baryp syn etdiňmi? Takyk adalat däl, dogry aýtdyň sen, adalaty düzmek üçin, adalaty ýola goýmak üçin açylan ADH diýdiň Annadurdy Hajyýew, hä? Bu taýda siz adalaty ýok etdiňiz, dogrymy? Adalaty ýok etdiler, adalat nirde bolsun o olarda, ynsap ýog o, iman ýog a olarda, adalat nirden bolsun ol hudaý olanlarda. Her kim öz ýogranyny öz tarapyna çekýär, ýograny öz tarapyna çekýärler. Şolar ýaly ol itden ol Itogly Ahmetrahmanow hukuk gorajylary goraýar. Alişer Sahatow Allamyrady goraýar. Çünki sen gerekkä sen zyňyndy, seniň arkaňda hiç kim durmaýar. Sen şu wagt hakykatlary aýtsaňda, sen birgiden delil faktlar görkezseňde orta orta çym pytrak boldy. Orta çym-pytrak boldy. Sebäbi her kim öz tarapyna çekdi. Syn edip gör-ä. Ol hukuk goraýjylar oppozisioner ýalak hereket edýär-ow. Göz öňüňe getirip gör, özlerine topar düzüp, özlerine adam ýaradýarlar-ow. Ýaradan adamlarynam oppozisiýa garşy göreşdirýärler. Meselem, Allamyrat Tahyýew näme diýýär, Azatlyk Radiosynyň işgärleri oppozisiýa garşy göreşmeli däl diýýär. Indi men näme diýmek isleýän? Hukuk goraýjylaryň işgärleri Atamyrat Saparow, ýalanam diýip bilä, elimde dokumentiň bar, şertnama baglaşyp, gol çekip pul alanlygyň barada. Elimde dokument bara. Näme diýýäň? Işledim, işden hakymy aldym diýýäň. Abdullada alýa diýýäň, dogry dämi? Işledim, işden hakymy aldym diýýäň. Abdulla adam deweteden pul alyp gezdi, şoň üçin hem çykyş edip gezdi diýýäň. Diýmek sen hukuk gorajylaryň işgäri götüňi ütgetme.

Zuw etdiň, syçaklar! Dürsoltanyň arkasynda durmaly deregine gaýta Biz duramzok! diýibem, Ahmet Rahmanowyň üstüne açyklama ýapdyrýaňyzmy? Hudaýören süpükler, resmi bir şekilde edilen iş üçin arkasynda durup bilmeýäňiz. Gorkýaňyzmy şolardan iki sany ýaşokdan, hä? Syçyrdymy ýa? Näme üçin syçdyňyz? Ýa-da öz eliňiz bilen oýun gurduňyz wara, bir soltanyň bagryny ýakmak üçin. Öz eliňiz bilen gurduňyz. Häzir o temada geljek. Hudaý urandyr. Häzir o temada geljek. Tak. Hukuk gorajylar duranok. Dogry dämi? Ferhat bilen Dürsoltan meselesi Seret, Dursoltan Taganowa, dykgat bilen diňle. Şu wagt seniň arkaňda egindeşleriňiň we hyzmat eden guramaň bile duranok we durmak islänoklar. Hatda durýar diýlen sözleriňem öňüni almaklyk üçin bir ýyldan bäri gatnaşamok, gepleşemok diýildi. Gördüň dämi? Gördüň dämi? Gaýta seniň arkaňda men durýan diýmeli. Ana eliňden esasmany ýere çek diýmeli. Syçdylar-ow! Syçyrdy! Syçyrdy! Göz öňüňe getirip gör! Syçdylar-ow! Şu wagt prosta saňa gowy görünmeklik üçin we şu aýdyljak sözlerden gaçmaklyk üçin seniň hereketiňi goldaýan diýen bolýarlar, hemmesi pop. Pajyrynam goldanoklar, bar-a. Men saňa bir zat aýdaýyn, diňle. Dykgat bilen diňle. Keminäniň tankytlaýjy we töhmet sözi üçin arza ýazdym diýýär. Dogry dälmi? Şo wagtlar saňa näme üçin şu zatlar hukuk goraýjylar ýazdyrmady? A? Şo wagt şu zatlar edilen wagty saňa hukuk goraýjylar şu şekilde hereket etmeklige kömek etmeli we arkaňda dakansa durmaly. Çünki bular saňa adwokat kömegini bermeli. Ha? Ýadyňyzdan çykdymy? Ha? Roza Kürembaýewa çykyp näme diýdi? Geldi Kärizowa ýüz tutdum diýdi. Maňa ne adwokat kömegini berdi diýdi, maňa ýene garagör berdi, maňa hiç zat bermediler, meni aldadylar diýip, Roza Kürembaýewa Geldi Kärizowyň ýüzüne durmadymy? Ha? Diýmek, hukuk goraýjylar Bir aktiwistiň arkasynda dimdik durmaly ekeni. Adwokat kömegini, ýuridiski kömegini, maliýe tarapdan, medeni tarapdan, her tarapdan golky goldawyny bermeli ekeni. Bu günki gün ony bermekden geçen-ow. Gaýta arkaňda däl, bir ýyldan bäri gepleşemok diýýärler-ow. Ah, Hudaý uranlar bara, hak hasaplaşar. Tek-tek hasaplaşarys bara. Men saňa bir zat aýdaýyn, Dursoltan Taganowa, dykgat bilen diňle. Hemmesini külüni sowurmaklykda, hakykaty ýüze çykarmaklykda, türkmen halkymyny, türkmen halkyny dogry-düzgün maglumat bermeklikde bu jan bu tende bolduk süreje bu çopan saýrajakdyr. Bu çopan saýrajakdyr. Dykgat bilen diňle. Kemenanyň sözi üçin arza gitdi. Ferhat ejeň bilen seni it masgarasy edip hapy paýyş sökdi, bilýäňmi? Ýaman erbetler sökdi. Ejeňe, saňa. Meselem, Ferhat üçinem arza ýazansyň. Ferhat tutulan döwri, eger seniň arzaň ýüze çykan bolsa, seniň ýa-da Ferhada garşylyklaýyn ýazan arzaň ýüze çykan bolsa, Ferhadam deport bolup giden bolsa, seniň bu arzaň sebäpli senäm ýok eden bolsalar, Ferhadyň janköýerleri Dürsoltany urup öldürdi diýerdiler. Dogry dämi? Sen pikir edip görýäň şu zatlar barada. Indi men bu taýda Ferhadyň üstünden hem arza ýazansyň diýip tamin edýän, bilýäňmi? Ýagny bu prowazasçetnikleriň tutan adwokatlary Ala hasyr dolup gidip Ferhadyň gidenligini gitmedikligini her bir zady derňän wagty mož şo taýda seniň arzaň çykan bolsa bu arza ýazmaklygyňa dam Dazzer kel dagy goltgy goldaw beren bolsa sebäbi olaram bilenem gaty konflikti bardy mugallym bilenem konflikt bardy Allamyradam öz çykyşynda aýdypdy bilýäňmi prawozaşşitnikler bilen maslahat maslahatlaşyp Ferhat Durdyýewi suda bermekligi üçin mugallyma maslahat berdik diýipdi. Indi sen pikir edip gör. Ferhat bu Imankulyýewa-da şolar ýaly arza ýazan bolsaň, bu zatlaram ýüze çykan bolsa, Ferhadam deport bolup giden bolsa, seni ýok ederdiler, seniň külüňi sogrup, halkam bar-a, altmyş ýyl uka gidirerdiler.

Bolmadyk hereketlerini şu wagyt Keminäň üsti bilen etdiler, syn edip görýäňmi? Meselem, Keminäni Interpoluň esasynda tutdy diýdiler. Tutuldymy, tutulmadymy, näme sebäpden ýygnanyldy? Mysal mesele näme, Dürsoltanyň arzasy çykmaly, Kemine deport bolsa, Dürsoltany Halk hereketiniň bir janköýeri öldürdi etseler. Syn edip görýäňmi, öldürdi etseler. Ýene. Ýene näme boljak? Ýene türkmen watandaşlary ýyllyk bir uka gitjek. Edilip oturylan işler bu. Bul edilýän işleriň içinde seniň bilgiň barmy, ýokmy, onsuz onçasyna bilip biljek ýaly. Ýöne watandaşlar pikir edip görüň. Ady belli bir aktiwistiň tutulmaklygyna ady belli bir aktiwist sebäpkär bolsa we ady belli aktiwist deport bolsa we ady belli Aktiwistiň deport bolmaklygyna kömek eden aktiwistem öldürilse, näme bolar, siziň pikiriňizçe? Hä? Serdar Berdimuhamedowyň ikinji gezek prezident saýlanmaklygynyň öňünde hiç hili bir päsgelçilik döredilmez gerek. Döredilmeýär. Çünki aktiwisti aktiwist bilen uruşdyrýarlar. Bul aktiwist-ä ony deport etdirdi. Bul aktiwistiňem goldawjylary buny öldürdi. Şeýdip hereket togtadyldy. Şony edip otyrlar. Sebäbi näme etdiler? Hudaý uranlar orta bir sanak süňk atdylar, hemmesini bir-biri bilen uruşdyrdylar. Ve dowam etjekdirler bular. Valla ýyllyk ýyllardyr dowam etjekler, dowam etme edibem otyrlar. Dowam edip otyrlar. Hukuk gorajylara gelende men haýran galýan. Eý, Hudaý uran dazlar kel, üzüm gurçuk. Allajan hasaplaşdyrsyn. Hak Hudaý hasaplaşdyrsyn sizler bilen wara. Diňläň, Hudaý uranlar, öwülýä baryp görmedikler, dogan-garyndaşynyň mazaryna baryp aýat okap görmedikler, adamzadyň mähir-muhabbetinden mahrum bolanlar. Dykgat bilen diňläň Hudaý uranlar. Oppozisiýa garşy wideo çekdiň. Bular mitinge çagyrdy. Bular Türkiýäniň kanunyny bozdurdy diýip. Hudaý uran. Ahmet Rahmanow Mongolyň döli. Meni dykgat bilen diňle. Mazar çüýrän. Itden bolan it ogly Ahmet Rahmanow. Sen maňa mitinge gelmedi diýýäň. Dazlar kel çykyp mitinge gelenleri bikanun mitinge geldiler, bikanun çagyryş etdiler, adamlary podudara goýdular. Deport etdirjek boldular bize ýüz tutdular diyip wideo çykarýar. Äý hudaý urarlar ikili oýun oýnaýarlar. Adamlary o tarapa küşkürýärler, o tarapdaky bu tarapa küşkürýärler, ortada duran gapana düşürýärler. Hudaý urarlar gandan doýmadyk gan içiji sülükler. Weled zynalar.

Hudaý uran Dazzarkel, oppozisiýa garşy wideo çekmekligi başardyň, emma Dürsoltanyň arkasynda men durýan, men durýan diýip wideo çekip bilmediň. Hudaý uran sülükler gizlenip gelen ala muwlalar bara. Hä? Eý hudaý uranlar. Nury şagal. Ine men hakykatlaram aýdýan diýen Allamyrada gezek gelende Murat Razzakow Kerim Ismailow geldi diýen. O biz hemmesinde hakykatlar aýdýan. Ha? Allamyrat Rahimow ar alýa, ar alýa diýip näçe gezek aýtdym. Ha, näçe gezek çykyşlarymda aýtdym aý. Näçe gezekler aýtdym men. Ar alýa. Röwşen Kylyjowdan hem ar alýa. Ferhat Meýmankulyýewden hem ar alýa. Senden hem ar aljakdyr. Ejesine, bajysyna sökdüň. Maňa da jaň etdi Allamyrat Rahymow. Sen näme üçin meniň ejeme, mukaddes ejeme, namaz okan ejeme sögen adam bilen çykyş etdiň diýip meň bilen hem gidişdi. Men oňa näme diýdim? Allamyrat Rahymow diýdim. Ejeňizi sögülenlik üçin diýdim. Men siziň ejeňizi sökmedim diýdim. Eger sögülen şekilde duýýan bolsaňyz meni bagyşlaň diýdim. Men siziň ejeňizi sögemok diýdim. Emma welin diýdim. Sen biziň ejeni ejemizi sögen adamlary efiriňe alyp diýdim. Bularyň pikirini öwrenmeli diýip bulary bilen hezil edip çykyş etdiň diýdim. Biziň ejemize sögellere, biziň aýal doganlarymyza sögellere, bizleri kemsidip, kemsidip gezen adamlar bilen çykyş etdiň diýdim. Emma men bu hereketi ar almak üçin etmedim diýdim. Meniň ýüregimde ar almaklyk ýok diýdim. Emma sen Allamyradyň ejesini, bajysyny goýman sökdüň. Sen indi halk üçin, diktatura garşy göreşenim üçin Allamyrat maňa garşy göreşýär, bu meseleler meniň şahsy meselem däl, bu biziň dawamyz diýip, Hemmesini orta çekjek bolýaň. Ýok, şahsy mesele. Sen Allamyradyň ejesine sökdüň. Allamyrat senden dakansa aljakdyr, isle sud bilen, isle başga dürli ýol bilen ar aljakdyr. Unutmaň doganjyklarymyz, unutmaň, topragyň bizden ary bar, suwuň bizden ary bar, her bir zadyň ary bar, janly jandaryňam bizden ary bar. Unutmaň, bizden ar aljak kän. Bizden hasap sorajak Allah bar Allah. Ir uç hemmämiz gara toprak aljakdyr. Hemmäňiziň gözüňiz gara toprak doýurjakdyr. Türkmenleri toprakdan mahrum edenleriň hem gözüni gara topraklardan doýurjakdyr. Men men diýen ärler ölüp gitdi. Hemmämiz gara toprak bolup Taryhdan ýitip gitdi. Galan taryhymyzam hudaý uranlar ýok etdi. Dünýä, dünýäniň çarhyny degişdirdiler-ow. Hä? Seniň taryhyňy degişdirmelilermi? Göreňokmy türklük ýaratdylar, türkmenligi, türk imanlygy ýok etdiler. Zyýany ýok, bu-da geçer. Şolar ýaly. Şolar ýaly ýüz ýüz görüp gapyrga syrmaýan. Ýüz ýüz görüp gapyrga syrmaýan. Her kim etdigine jogap berjekdir. We jogap bermeklik üçin de elimde baryny etjekdirin gara. Elimde baryny. Hiç kim da Hudaý urarlar, Ferhady sorýarlar. Näme üçin Ferhat meselesinde diriliş bilen Myrat Razakowy dahyl edip bileňzok? Kakbutda biz ýok ýaly. Gel aýdaly Murat Kurbanow eý diýdi. Bolýa bir ýyl hüjüm etdiňiz indi bolsa goý bolsun etdiňiz dogry dälmi çünki işiňiz bitdi. Indi täze proýekt döretildi. Täze proýektimem Dürsoltan. Dürsoltan senem bul oýunyň içinde barmy ýokmy toşna biljekgäl. Öni berňärin. Berňän, eger bu düzülen oýnuň içinde iliň barmy, bilgiň barmy, munam anyklar nesip bolsa, her bir zady anyklar. Serediň, Ferhat meselesini goýbolsun etdiler, täze proýekt düzdüler, adamlaryň üstüni mutar çekdiler. Ýyllardan bäri şu hereket edip ýörler, emma diri türkmen bilen Murat Razakowy Ferhat meselesine dahyl edip bilmeýärler. Sebäbi näme diýildi? Biz hemme zady jikme-jik aýtdyk şo wagt. Urşup gezdik, tutluşyp gezdik bilýäňmi? Gadahesi, debetesi, hemmesi bilen. Hemme edilmeli işleri aýtdyk. Näme edilmeli? Daşy Nuryň özüne-de jaň edip aýtdym. Aý, Nury, eliňi ýüregiňe goý, çagaň bar. Çagalaryňdan and iç. Saňa jaň edip, nähili gykylykladym şu türkdäkileri ýamanlap, hä? Gygyryp jaň etdi, Wah, Tireliş jan! Bular pursatdan peýdalanýarlar şu wagt. Sen sabyr et, gahar bilen gitme. Sabyr et. Ferhadyňam bir gezek kemçilikleri bar. Şonuň üçin men oňa-da Syýazy bossalyga ýüz tut diýip aýtsam-da etmedi diýdiň. Sabyr et, Tireliş diýdiň. Gaty gidiberme. Senem ýok ederler diýdiň. Öli gidersiň biderek bul ugurda diýdiň. Elimizde dokumendem ýok diýdiň. Ýegenleriňem puly kän, Tireliş, sabyr et diýdiň. Şu wagat hemmesi tarap seçip otyr diýdim. Şonuň üçin men Adekeden aýryldym diýdim. Ikimiz telefonda gepleşdik-ä, ýanyňda-da marly oglan bardy, şonuň kwartirasydy. Şonuň kwartirasady, şonuň kwartirasyndadyň sen. Şonuň kwartirasady, kwartirasyndadyň sen, ýanyňda. Gepleşdik-ä ikimiz Ferhat meselesi boýunça. Myraly bilenem gepleşdik, Myrat Kurban bilenem, hemmesi bilen gepleşdik. Iň soňunda bolmajagyny bildim Ferhadyň wideolaryny goýdum. Eý Ferhat hökümedi sökdi diýip gürleýänler, hudaý uranlar, çöp düýbüler özüňize sögülen ýalak hereket edýäňiza eý. A? Özüňize sögülen ýalak hereket edýäňiza. Kim döretdi şu meseläni? Hä? Sökmeklik meselesini kim döretdi? Hudaý uranlar. Siz sökmediňizmi? Ferhatdan beter sökdüňiz-ä, maňa sökdüňiz-ä, äý, çöp düýeler. Myrat Razakow sebäpli men Kipre gidip bilmedim diýip, Myrat Razakow günäkär etdiň-ä, äý, sakow! Äý, sakal! Imany terk eden süpük. Ha, Alişer Sahatyw. Muratlar Zakfi Kipre gidip bilmedikliň üçin Muratlar Zakfi günäkär edip otyňa. Hukuk gorajylary goramakly üçin bir götüňizi bermediňiz a. Nury seniň hukuk gorajylardan siz üçin diýen men hukuk gorajylara Helsinki fonda garşy söz sözledim, çykyş etdim, diýdim. Şonuň üçin şu zat bu zat etdim. etdim diýýäň-da-ow, bilýäňmi? Sen olara edeniňden bize köp zyýan etdiň-ow. Zaşito bolup durduň-a öňünde ýylan ýalak bolup-ow. Bilýäňmi? Dawno jaýyrýadym olar bar-a. Sen päsgel berdiň, bilýäňmi? Seniň päsgeliň sebäbi alty aý uzak sürdi meniň işim. Alty aý uzak sürdi, ýogsam üç aýyň içinde işini bitirýärdim. Üç aý üç günde külüni sowurýardym şolaň. Sen alty aýlap uzaga çekdirdiň, hudaý ören zaşita ýalyň öňünde durduň-a, maşgalaňdan hem geçdiň, hemme zatdan hem geçdiň-ä şolar üçin, wara, al almytyň, wara, hak boldy indi saňa. Haklar boldy saňa, näçe gezek käkeläp aýtdym-a, hä? Seniň kwartiraňda wagtym zum toplandy, gurlup düzülen wagty, maňa çopan bir şapbat janyň bar diýlen wagty nähilek sökdüm men, agzyma geleni sökdüm. Siz maňa gorkak diýiň, siz maňa nadan diýiň, siz maňa ulanylýar diýiň. Emma hakykatda halk bilýändir direlişiň näme edip nirlelik gelenini. Hakykatdyny halk bilýändir. Siz şu halkyň bilmezligini isleýänsiňiz. Her bir efirde özüňizi aklaýansyňyz bara. Her bir efirde syn edip görüň. Halkyň hereketi diýdi, kebine diýdi, ýene gara gör diýdi, orta sumka atdylar, hemmäňizi bir-biriňiz bilen garpyşdyrdylar. Dogry dälmi? Al size gerek bolsa. Al size gerek bolsa. Al size gerek bolsa. Boljaňyz şudur gara hudaý uranlar. Bir biriňizi ýigrenýäňiz boýun alyň. Bir biriňizi itden beter ýigrenýäňiz. Tetetet tetetet diýýäňiz. Janly ýaýynda solo jogap alyşjak diýýäňiz. Şu soragja barşyp bilmeýäňiz bara. Ýeri gelende ine men hakykatlary aýdýan dirilişem aýdypdy, Kerim Ismaýyl hem aýdypdy, Murat Razzak hem aýdypdy, eýdip beýdi. Eýdip, eýdipdi, beýdipdi diýýäňiz. Dogrumy dogry diýýäňiz. Myralynam, Myralynam orta sokýaňyz. He Myraly men men Myraly kimi sen adyňy tutýardyk, bu tutamzokdy aga. Ha? Muralyň üstünden arza ýazdylar. Kim gozgady, kim arkasynda durdy, hany kim? Hä? Kim Muralynyň aladasyny etdi? Eý, sen maňa düşünemok, Murat Kurbandan hat aldy. Geldi Käriýewden hat aldy. Owo goldaw haty aldy näme etdi diýýäňä eliňde subutnama delil barmy maňa Murat Kurbanowyň goldaw haty berenligi barada ýa Geldi Kärizowyň goldaw haty berenligi barada subutnama deliliň barmy hudaý uranlar hä barmy sizler bile gidip şertnama baglaşyp pula gol çekip dört ýüz altmyş iki dollar pul alyp zat edip ylgaşyp ýöňüz hä o. Azaby azap etdim, hakymy alýan, Awdulla-da DWT-den pul alýan, şoň üçin çykyş edýän diýip, Atamyrat Saparow prawazaşitniklerden pul alýandygyny subut etdi-ä, boýun aldy-ä, hudaý uran çöpdüwler, dakansa, Nur şagal, dakansa, isle ganly söweşde, isle sudda seniň bilen, hukuk goraýjylaň bilen, lýuboýyň bilen dakansa gidişeris, lýuboýyň bilen, lýuboýyň bilen. Düşündiňiz dagmy? Allah büýükdir. Ýeri gögi ýaradan, adam zady döreden, bizi ýaradan Allahym ynanýan. Tek bir diregim Allahdyr. Allajandan dilýän tek tek hasaplaşmaklygy. Tek tek hasaplaşmaklygy bizi ýaradan Allahdan dilýän. Dowamy geljekdir doganjyklarym, dowamy geljekdir. Hoş sag boluň.